Ũkĩrĩ mwega? Onaniĩ ndĩ mwega mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Njĩtagwo Maina wa Nyambura. Ũmũthĩ ndĩrenda kwaria ũhoro wa magongona marĩa makenagia Ngai. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa magongona marĩa makenagia Ngai. Nĩguo tũgũkĩrora hihi magongona nĩ kĩĩ? Magongona marutagwo nĩkĩ, na magongona magĩbatiĩ kũrutwo atĩa? So, karibu sana mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩguo tũkĩrore maũndũ merĩ matatũ. Nĩ tũkuona what is sacrifice, why give sacrifice and how to give sacrifice. So, itanambia kũrora rĩ, twambe tũgĩcirie atĩrĩrĩ, ĩ hihi rĩ, igongona nĩ kĩĩ? igongona nĩ kĩĩ, tũtanaingĩra into deep mũno, twambe tũmenye atĩrĩrĩ, what is sacrifice? Kũringana na niĩ rĩ, kana kũringana na ũrĩa ngĩkĩte ũthuthuria na ũtuĩria, ngona atĩ igongona rĩ, nĩ njĩra ya kuonania wendo, nĩ njĩra ya kuonania wendo. Ũngĩkĩrora thĩiniĩ wa kĩrĩkanĩro kana thĩiniĩ wa Bibilia, nĩ ũkuona rĩrĩa Ngai ombire thĩ na igũrũ rĩ, na indo iria ciothe ciombagwo tuonaga gũkũ thĩ rĩ, Nĩ acokire akĩũmba mũndũ, o ũrĩa ombire na mũhianĩre wake. Na thutha wa kũũmba mũndũ nĩ akĩmũheire ũhoti, na ũigĩrĩrĩku wothe gũkũ thĩ ĩno. Rĩu mũndũ ũyũ nĩ akinyire handũ akĩmwĩhĩria nĩwe Adamu na Hawa, magĩkĩmwĩhĩria na ũndũ ũcio Ngai agĩkĩrakara mũno. Nĩ tondũ wa kũrakara rĩ, Ngai nĩ eheririe kana nĩ eherire gatagatĩ kao, akĩmatigĩra ũmũndũ. nĩguo metwarithie nao mũndũ. Ũngĩririkana mbere ũngĩthoma thĩinĩ wa Genesis kana kĩambĩrĩria, nĩ ũkũ note wega atĩ Adamu maranagĩria na Ngai o hĩndĩ o hĩndĩ, na ngwĩciria Adamu nĩ akĩmuonaga, na magakĩaranĩria hamwe, magakĩũrania watindĩ atĩa, mũgũnda ũmũthĩ, nyamũ cigũtwarĩte atĩa, ĩĩ kaũndũ ta kau. No thutha wa kwĩhia rĩ, Ngai nĩ eherire, na rĩrĩa eherire rĩ, agĩtigĩra mũndũ. Rĩrĩa kwagĩire njiarwa na njiarwa na njiarwa na njiarwa, Andũ acio kĩrĩa mekaga nĩguo methaithanĩrĩre kũrĩ Ngai, kana maũndũ marĩa mekaga nĩguo methaithanĩrĩre kũrĩ Ngai nĩguo kweheria, nĩguo gwĩthaithanĩrĩra nĩ tondũ wa mehia mao rĩ, nĩ kũruta marutaga magongona ma njino ona ma thĩnjo. Nĩguo mũtararĩko ũcio wakinyĩra Ngai rĩ, Ngai agatuĩka wa kũmaigua na akamohera na magĩgĩtuĩka a gũthiĩ na mbere. No thutha ũcio rĩ... Nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai endire andũ ake, nake o na andũ aya ndibatiĩ kũmaherithia nĩ tondũ ndombire mũndũ ũyũ na mũhianĩre wake, toguo ndibatiĩ kũmũherithia, nĩ batiĩ kũmuonia wendo. Na tondũ wa wendo ũcio rĩ, thĩinĩ wa Johana ithatũ, kamũhari ga ikũmi na ithathatũ nĩko kaugĩte atĩrĩrĩ, tondũ wa ũrĩa Ngai endire kĩrĩndĩ rĩ, agĩkĩruta mũrũ wake wa mũmwe, oke akue nĩ tondũ witũ, na nĩguo tũtikanagĩkue, na twagĩkua mwĩrĩ ũyũ wa gũkũ thĩ ĩno nĩ tũgatũra muoyo ũcio ũngĩ wa tene na tene. Akĩruta mũrũ wake wa mũmwe ta kĩ? Ta igongona, oke akue nĩ tondũ witũ. So, njĩra ĩyo rĩ, ĩratuonia atĩa? Atĩ nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai atwendire rĩ, akĩruta igongona. Angĩkorwo Ngai we mwenyewe nĩ aronania atĩrĩrĩ, atĩ njĩra ya gũtwenda rĩ, no arutĩre igongona. So, ona ithuĩ kuonania nĩ twendete Ngai rĩ, no tũrutĩre igongona. Ũngĩenda kuonia mũndũ nĩ ũmwendete rĩ, nĩ kũmũhe ũmũheaga kĩndũ. Ũkamuonia atĩrĩrĩ, na kũringana na ũrĩa ngwendete rĩ, amũkĩra gĩkĩ nĩ tondũ wa wendo, kana nĩ tondũ wa ngwatanĩro rĩngĩ twanakorwo nayo, kana nĩ wendo twanagĩa na aciari arĩa marĩ thutha. kana nĩ werũ twanagĩa na andũ anyu rĩ, nĩ tondũ wa wendo ũcio rĩ, niĩ nĩ nderutĩra kũheana gĩkĩ, nĩguo ũthiĩ na mbere na ũndũ ũcio ũngĩ ũrenda gwĩka. So, Ngai nĩwe watũheire example agĩtuonia atĩrĩrĩ, igongona rĩ, rĩrutagwo rĩ ta njĩra ya wendo, it is an act of showing love. So, rĩrĩa ũrenda kuonia Ngai ona we nĩ ũmwendete rĩ, nĩkĩo tũrutaga igongona. Ũngĩkorwo wĩ mũrwaru ũcoke ũhone, ũthiaga kũruta igongona rĩa kwĩra Ngai nĩ thengiũ nĩ tondũ nĩ ũranyendire, ũratũma ngerere ihinda rĩu, ona rĩrĩ rĩritũ rĩ, nĩ ndagũcokeria Ngai ngatho. Nĩ tondũ wa kĩ? Nĩ tondũ nĩ ngwendete na nĩ ndamenya atĩrĩrĩ, hau hothe ndahĩtũkĩra rĩ, ti hinya wakwa, nĩ hinya waku. So ũgagĩthiĩ ũkaruta igongona rĩa gũcokia ngatho. No ũkorwo rĩngĩ ũhinyĩrĩrĩkĩte nĩ ũndũ, nĩ ũthiaga ũkaruta igongona... ũkĩenda gwĩkũra kumana na ũndũ ũcio. No rĩrĩ, igongona andũ nĩ maugaga atĩrĩrĩ atĩ Jesu nĩ atũkuĩrĩire mũtharaba-inĩ, so tũtiragĩbatara gũgĩtinda tũkĩruta. Jesu Kristo atũkuĩrĩire nĩ tondũ wa mehia maitũ. So gũtirĩ hĩndĩ ũngĩthiĩ kũruta igongona atĩ rĩa gwĩtheria mehia, atĩ ũthiĩ rĩngĩ na njino atĩ na rĩngĩ atĩ ũgĩthiĩ na kĩndũ atĩ atĩ atĩ ũthĩnje mbũri atĩ nĩguo ũgĩtherio mehia. Aca, thakame ĩrĩa yaitirwo nĩ Kristo rĩ, ĩyo nĩ yatũiganire gũtũtheria mehia maitũ. No rĩrĩ, he magongona mangĩ tũrutaga marĩa tũkũrora nĩ marĩkũ mau makenagia Ngai. Atĩ rĩrĩa ũreka ũguo rĩ, rĩrĩa ũreka ũguo rĩ, Ngai nĩ akenaga nĩ tondũ nĩ ũramuonia wendo, atĩ nĩ ũkũhete hinya na ũkahota gũthiĩ na mbere. Nĩ wona kũrĩ andũ maugaga atĩrĩrĩ, atĩ harĩa ngoro yaku ĩrĩ nĩho indo ciaku ikoragwo. Kũrĩa ngoro yaku ĩrĩ nĩkuo indo ciaku ikoragwo. Ndũgĩkorwo nĩ wendete mũndũ na nginya ndũmũheaga kanyamũ. Ndũkiuge nĩ wendete mũirĩtu na nginya ona twa njuĩrĩ ndũkĩmũheaga, aca, hau rĩ nĩ gũkĩonania hatirĩ wendo. So kũrĩa wendo ũrĩ rĩ nĩkuo indo ciaku ikoragwo. Angĩkorwo nĩ wendete Ngai rĩ, nĩ ũigaga mĩthithũ kwa Ngai na njĩra ya gwĩka atĩa? Ya kũruta magongona. So kuonania wendo mũnene rĩ nĩ kũruta ũrutaga magongona. So reke tũgĩkĩrore atĩrĩrĩ, nĩ magongona marĩkũ maya makenagia Ngai? Nĩ magongona marĩkũ maya makenagia Ngai? Nĩ marĩkũ? Wa mbere nĩ the sacrifice of broken heart. Nĩ tũkũrora thĩinĩ wa Thaburi fifty one kamũari ka ikũmi na mũgwanja, nĩ tũkũmarora rĩmwe kwa rĩmwe kwa rĩmwe kahora kahora. Nĩ igongona rĩrĩa rĩrutagwo na ngoro hehenjeku, broken heart, ngoro hehenjeku. Ngai nĩ akenagio nĩ mũndũ wothe ũreka ũndũ erutĩire kuuma ngoro-inĩ yake, ti ũndũ wa kwĩrwo. Andũ aingĩ manerwo ĩhĩ nĩguo ũtuĩke wa kũhona kana nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ũragerera atĩ ũka na igongona, ũka na bahasha ya ciringi ngiri ikũmi, aca. Ũndũ ũcio ndũgũkorwo umĩte ngoro-inĩ yaku, ũkuma kũrĩ mũndũ ũrĩa ũrakwĩra. So, Ngai ndakenagio nĩ ũrĩa wĩrĩtwo wĩke, Ngai akenagio nĩ ũndũ ũcio umĩte na ngoro-inĩ, ngoro ĩkahehenjeka, ĩgathiĩ kũruta igongona. Ĩmĩte, ũndũ ũcio umĩte na ngoro-inĩ yaku. Ũndũ ũcio ũngĩ-rĩ, igongona rĩu rĩngĩ nĩ rĩrĩkũ? Rĩa kerĩ, the sacrifice of obedience to the word of God, igongona rĩa gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai. Tũgũthoma thĩiniĩ wa Samueli wa mbere ikũmi na ithano kamũhari ga twendi tu, haha nĩ harĩa Samueli akĩaragĩria Saũlũ, rĩrĩa Saũlũ akiumĩte wega-inĩ wa Ngai akauma njĩra-inĩ cia Ngai, nĩ tũgũkĩona hihi Samueli-rĩ, akĩmwĩrire atĩa ũndũ ũcio ũngĩ nĩ the sacrifice of righteous living uh, igongona rĩa gũtũra wĩ mũthingu na wĩna ũtheru thĩinĩ wa thimo twendwanu kamũhari ga gatatũ tũgũthoma hosea ithathatũ ithathatũ Uh, ũndũ ũcio ũngĩ nĩ the sacrifice of praise and thank giving igongona rĩa gũthathaiya rĩa kũgoca ngai na gũcokagia ngatho tũkora thĩinĩ wa haibirania ikũmi na ithatũ ikũmi na ithano na Thessalonica wa mbere ithano sixteen nginya ikũmi na inyanya nĩ tũgũkĩrora the sacrifice of giving ah, kũheana kũheana kũheana kũheana nĩ igongona rĩkenagia ngai kũheana ũheani ũheani wa indo ciaku ũheani wa kĩndũ o gĩothe ah, na nĩ kũheana na ũtana na ti gũkĩheana nĩ gũkĩonanie ah, kũheana giving nĩ gĩkoretwo ĩgĩtarĩria ũhoro wa bible mũno

mũno mũno mũno, akue nĩ tondũ witũ, onokorwo nĩ agĩtũire muoyo nĩ tondũ nĩ mũbango wa Ngai, ona ithuĩ nĩ tũbatiĩ kwĩhotha mĩĩrĩ itũ nĩguo tũmũgocithagie ona tũmwambararagie, tũmũkenagie, nĩ tondũ gĩtũmi gĩa gũtũmba gĩtiarĩ twĩkenagie, aca. Gĩtũmi gĩa gũtũmba we mwenyewe arĩ nĩguo tũmũkenagie we. So, ũndũ ũcio ũngĩ na sacrifice ĩyo ĩngĩ ngĩonaga ĩkĩrĩ nditũ hanini nĩ sacrifice of giving to enemies yaani ũgakorwo ndũrĩ na revenge. Ndigwĩciria he mũndũ ũtarĩ thũ ciake, no nĩ tũgũgĩthoma thĩinĩ wa Aroma ikũmi na igĩrĩ kamũari ga ikũmi na kenda nginya twendi wanu tũkĩigue atĩrĩrĩ, ĩ hihi rĩ, thũ citũ rĩ, nĩ tũbatiĩ kwĩrĩhĩria? na kana kiugo kiugĩte atĩa kiugĩte ndũbatiĩ kwĩrĩhĩria ngai nĩwe mũrĩhanĩria so aku tũkĩkĩanjie rĩmwe kwa rĩmwe rĩmwe kwa rĩmwe ngai nĩ agũteithia nĩ ngũhota kũrora ihenya ihenya ihenya uh, the sacrifice of broken heart ngoro hehenjeku kũruta igongona na ngoro hehenjeku ũgakĩruta igongona na njĩra hehenjeku uh, ti ũhoro wa kũringĩrĩrio kana kwĩrwo andũ marutaga nĩ tondũ nĩ marerwo kana nĩ tondũ nĩ maringĩrĩirwo mũno No aca. Thaburi 51 kamũari ga ikũmi na mũgwanja kaugĩte atĩrĩrĩ, magongona marĩa Ngai etĩkagĩra nĩ roho ũrĩa mũthithĩku. Magongona marĩa Ngai etĩkagĩra nĩ roho ũrĩa mũthithĩku. Ngoro ĩrĩa thithĩku na ĩkahera rĩ, we Ngai ndũngĩmĩrega. Ũyũ nĩ Daudi wakiugaga atĩrĩrĩ, magongona marĩa Ngai etĩkagĩra rĩ, nĩ marĩa marutagwo na roho wa ngoro ĩrĩa thuthĩku. Ti kũringĩrĩrio, aca, atĩ, atĩ nĩ kũiguithio waiguithio thĩinĩ waku atĩrĩrĩ, kũringana na ũrĩa hau Ngai ũnginyĩtie-rĩ, nĩ ngũthiĩ gũgũcokeria ngatho, kũringana na hau ũndwarĩte-rĩ, nĩ ngũthiĩ gũgũcokeria ngatho kumana na ngoro-inĩ. Kana ũkĩrorere atĩrĩrĩ, aca, kũringana na rĩu ha mũtũrĩre ũkinyĩte-rĩ, Mwathani mũtũrĩre wakwa ndũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. Mwathani mũkũrĩre wakwa ũkoretwo ũgĩ circulate handũ hamwe mũtũrĩre wakwa ũkoretwo wĩ stagnated handũ hamwe ũgakĩhoya ũgakĩrigwo ĩkaĩ gũthiaga atĩa aca no wone atĩrĩrĩ kũringana na hau ndakinya ma ma ma ma Ngai nĩ ngũkũrutĩra igongona kuma na ũriku-inĩ wa ngoro yakwa thĩinĩ ũnjĩnjĩrie mũtũrĩre ũyũ wakwa wa mũthenya wa ũmũthĩ ũgakĩona atĩrĩrĩ nĩ ũgũthiĩ wĩyonganie kĩgongona-inĩ o kanitha-inĩ waku kũrĩa ũthomaga ũgakĩruta igongona ũgakĩra Ngai ũndũ ũkamwĩra Ndaruta bahasha ĩno ĩta igongona rĩa kwenda gũcenjia wĩra wakwa, rĩa kwenda gũcenjia biacara yakwa, rĩa kwenda gũtũma biacara yakwa ĩthereme, rĩa kwenda gũtũma mũciĩ wakwa ũgĩe na thayũ. Ona kũrĩ andũ marutaga magongona nĩ rĩngĩ mũrimũ nĩ ũcemire mũciĩ mũno, mũrimũ ũkona nĩ ũracema ciana, ciana, ciana, ũkahe ciana ũkahe mũtumia, ũkahe mũtumia ũkahe mũthuri, ũkahe mũthuri ũgathiĩ ũtambĩte ũguo, ũgakora mũrimũ ũkoragwo ũthiaga in a circular. a mana. Hĩndĩ ĩyo ũrona ũguo rĩ, no ũrute igongona na njĩra hehenjeku, no ti kwĩrwo nĩ mũndũ atĩ tondũ nĩ wakĩmwĩra ĩĩ wĩra wakwa ũkoretwo wĩ thĩ, ndimenyaga nĩkĩ, niĩ ndiũĩ kũrĩa mbia ciakwa ithiaga, thũkũmaga na ndionaga kũrĩa ithiaga, nĩ nyonaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua no gũtirĩ ũndũ ũngĩ njĩkaga. Rĩrĩa ũgĩthiĩ gũgĩtarĩria anabii acio a maheni, tondũ magĩtagwo maheni kana mathara, ũngĩmatarĩria ũigue makwĩra atĩ thiĩ ũke na mbahaca ya ngiri ikũmi. Ũndũ ũcio ndũrauma na ngoro-inĩ, weka tondũ nĩ werwo, na ũgũthiĩ na wĩtĩkie atĩ nĩ ũkũhingĩrio ũndũ ũcio, nĩ tondũ atĩ nĩ wetio. No ũndũ ũcio rĩ, ona wahinga rĩ, menya ndũkenetie Ngai na ndũgũthiĩ kwa ihinda inene. Nĩkĩ? Nĩ tondũ ndũnaruta kumana na ngoro-inĩ hehenjeku na wathi kũruta kũrĩa kũũru, ndũnaruta. kũrĩa gũgĩbatiĩ gũkĩrutwo. So igongona rĩu rĩngĩ, the sacrifice of obeying to the word of God, igongona rĩa gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai. Gwathĩka kwĩragwo gũkĩrĩte igongona. So kũgĩathĩka rĩ, gwathĩkĩra kĩ? Ti mũndũ wa gũkũ thĩ ĩno, aca, gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai. gwathĩkĩra kiugo kĩa Ngai. Ũyũ nĩ Samueli wa wanaga King Saul hĩndĩ ĩrĩa agĩthiĩte mũgarũ na ũrĩa Ngai akĩendete, na tũgũthoma thĩinĩ wa Samueli wa mbere ikũmi na ithano kamũhari ga twendi tu. No Samueli akĩmũcokeria atĩrĩrĩ, anga Jehova nĩ akenagio nĩ maruta ma njino na magongona ta ũrĩa ũkenagio nĩ gwathĩkĩra mũgambo wa Jehova? Gwathĩka nĩ kwega gũkĩra igongona, na kũmũigua nĩ kwega gũkĩra maguta ma ndũrũme. Saul amenyerete kũruta magongona. ma njino kũrĩ Ngai, ona gũkĩhaka mĩhianano maguta ya ndũrũme atĩ nĩguo agĩkenie Ngai. No Samueli akĩmwĩra atĩrĩrĩ, aca, ĩ kaĩ Ngai angĩkenio nĩ maũndũ mau gũkĩra ũrĩa ũngĩkorwo na ũkĩmwathĩkĩire kana wathĩkĩire mũgambo wa Jehova? Nĩ tondũ Saũlũ nĩ aiguĩte mũgambo wa Jehova, no ĩndĩ nĩ akararanĩtie nake. So onawe nĩguo ngũkwĩra atĩrĩrĩ. rĩrĩa ũraigua mũgambo wa Jehova. Gũtirĩ hĩndĩ ũtaiguaga mũgambo wa Jehova, nĩ ũthikagĩrĩria kiugo, rĩngĩ media-inĩ, nĩ ũthikagĩrĩria kiugo kanitha-inĩ kwanyu, nĩ ũthikagĩrĩria kiugo wĩ gwaku nyũmba, wanaigua mĩgambo mĩingĩ ya Jehova, wanaigua ũhoro wa maathani, wanaigua ũhoro wa maũndũ maingĩ, ũgakĩigua mũgambo wa Jehova ũrĩa ũrauga kana ũrĩa wendaga tũikare, no wee rĩ, ũrũmagia o gũthiĩ na mĩthiĩre yaku wee mwene. Ngai akiuga atĩrĩrĩ, nĩakenaga nĩ ũcio ũrehotha, na akerutĩra gwathĩkĩra kiugo gĩake, nĩ tondũ nĩ kĩrĩ mawatho makĩo, na nĩ kũrĩ ũrĩa Ngai akĩendete tũikare. So, igongona rĩu rĩngĩ nĩ igongona rĩa kũmũgoca na gũcokagia ngatho, the sacrifice of praise and thanksgiving. kũmũgooca na gũcokia ngatho. Kũrĩ andũ magĩthiaga kanitha na magaikara o ũguo gũkĩgocwo no kũrũgama makĩrũgamĩte kana maramũgoca o ũguo ti ta marenda. No andũ acio ũngĩcoka ũmakore kĩrabu ma! Wũi! Ndikwaria mũno. Thĩinĩ wa Ahibirania ikũmi na ithatũ kamũhari gaka ka ikũmi na ithano karauga atĩrĩrĩ, Nĩ ũndũ ũcio-rĩ, nĩ tũthiĩi na mbere kũrutĩra Ngai igongona rĩa kũmũgooca Nĩ ũndũ wa Jesu tũtegũtigithĩria, na nĩrĩo itunda rĩa tũnua tũrĩa tumbũraga rĩtwa rĩake, nĩ tũthiĩi na mbere kũrutĩra Ngai igongona rĩa kũmũgoca. Igongona rĩa gwĩka atĩa? Rĩa kũmũgoca. Ngai nĩ akenaga, in fact Ngai nĩ akuhagĩrĩria mũndũ. Rĩrĩa ũraina mũno rĩ, kana rĩrĩa ũinĩte njua Ngai nĩ akuhakuhagĩrĩria. So kĩgoco rĩ, nĩ irio cia Ngai. Na ithuĩ kiugo-rĩ, nĩkĩo irio cia ngoro citũ. So, rĩrĩa ũramũgoca-rĩ, nĩ kũmũhũnia ũramũhũnia ũramũhũnia. Meaning nĩ kuuga atĩa? Angĩkorwo wee rĩrĩa ũraigua kiugo ngoro yahũna nĩ ũkenaga-rĩ, nawe rĩrĩa ũramũgoca-rĩ, nĩ akenaga. Meaning nĩ igongona rĩmwe na rĩiganu kũna rĩa gũkorwo rĩgĩkenia Ngai. Nĩ iganu nĩ igongona rĩiganĩru kũna gũkorwo Ngai agĩkena nĩ tondũ wa ũguo ũramũgoca. So, rĩrĩa ũrathi kũgoca kĩrabu-inĩ, ũgekenia we nĩ tondũ nĩ ũrĩirwo. Njiguaga makiuga atĩ makĩambĩrĩria mekagĩrwo na nyĩmbo cia kawaida hĩndĩ ĩyo mararĩo, no rĩu makĩrikĩra biũ, makĩrikĩra mũno njohi nĩ mekagĩrĩrwo kĩgoco, ũgakora amwe nĩ kũrĩra mararĩra kũu angĩ nĩ maturirie maru. No rĩrĩ, hĩndĩ ĩyo ũguo wothe ũreka rĩ, ũreka ũguo nĩ tondũ nĩ ũrĩirwo nĩ njohi, nĩ ĩthire igũrũ, wakĩanjia rĩu kũgoca no ũrekenia we mwenyewe nĩ tondũ nĩ ũkenire gĩkeno gĩakenerũrũka gĩakenerũrũka. kĩo. No rĩrĩ, arĩa maihũragio na roho rĩ, rĩrĩa me kanitha-inĩ rĩ, arĩa mathiaga na roho makaihũrwo nĩ roho, makaihũrwo nĩ roho, makamũgoca, makamũgoca rĩ, acio nĩo makenagia Ngai. Acio nĩo makenagia Ngai nĩ tondũ maramũgoca na roho no ti roho wa njohi. Ũngĩrora thĩinĩ wa Ethesalonika wa mbere ithano, kwambia ikũmi na ithathatũ hau nginya ikũmi na inyanya kaugĩte atĩrĩrĩ, kenagĩra, kenagai hĩndĩ ciothe. Ĩyo nĩ ikũmi na ithathatũ. Hooyagai mũtegũtigithĩria, Yoh. 17. Cookagĩriai Ngai ngaatho maũndũinĩ moothe, nĩgũkorwo ũguo nĩguo Ngai endaga harĩ inyuĩ thĩinĩ wa Kristũ Jesũ. Atĩ kĩ? Kenagai hĩndĩ ciothe kwĩ na mathĩĩna na gũtarĩ, kenagai hĩndĩ ciothe, hooyagai mũtegũtigithĩria. Ĩ hihi ũhooyaga maita maigana harĩ mũthenya? Aithĩramu nyonaga makĩhoya maita matano-ĩ, kũringana na watho wao wa Korani. No rĩu Mũkristũ-rĩ. Ta wĩyũrie atĩrĩrĩ, ehe, ũhoyaga maita maigana harĩ mũthenya ũmwe? Ũrerwo atĩrĩrĩ, hoyagai kaingĩ ma mũtegũtigithĩria. Cokagĩriai Ngai ngatho maũndũ-inĩ mo, maũndũ-inĩ mo mothe. Wokĩra ĩra Ngai nĩ thengiũ, waumagara Ngai nĩ thengiũ, wakinya stage Ngai nĩ thengiũ, wathiĩ, o maũndũ-inĩ mothe. Ngwĩciria nĩ kaũndũ gothe. Waikara thĩ wokĩra. Thank you Jesus. Ona okorwo ndũkuga na kanua uga na kũu ngoro-inĩ atĩ nĩ thengiũ Ngai, nĩ thengiũ. Ngai nĩ akenagio nĩ ũndũ ũcio. Nĩ gũkorwo ũguo nĩguo Ngai endaga harĩ inyuĩ thĩinĩ wa Kristo Jesu. Na ũgacokia thĩinĩ wa Kristo Jesu. Ũgakiuga thengiũ nĩ gũkorwo nĩ watindania hamwe nani mũthenya ũcio wathira, kana nĩ thengiũ nĩ gũkorwo nĩ ũtindanirie, nĩ ũtwaranire hamwe nani thabarĩ ĩyo thire, na ndatuĩka wa gũcoka thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo. So, Ngai nĩ akenagio nĩ magongona ma gũcokia ngatho, gũcokia ngatho, gũcokia ngatho, gũcokia ngatho. Ĩ hihi mũndũ, mũndũ ũiguaga magongona rĩ, eĩraga no kũruta mbia? Andũ meĩraga igongona no kũruta mbia? Aca, ona okorwo Ngai nĩ agĩkenagio nĩ ũheani wanyu rĩ, nĩ tondũ nĩ tũgũkĩrora igongona rĩa kũheana rĩ, magongona to kũruta mbia tu. Aca. Ndĩrona ũrehotha mwĩrĩ waku. Eku tũrore, eku tũrore ũndũ ũcio ũngĩ, igongona rĩu rĩngĩ nĩ rĩrĩkũ? Igongona rĩa kũheana, yes, ona ndakorwo ngĩrĩgweta, igongona the sacrifice of giving, igongona rĩa kũheana. Tũkũrora thĩinĩ wa Ahibirania, Hebrews 13, ah, kamũhari kau ga ikũmi na ithathatũ, kaugĩte atĩ, na mũtikanariganĩrwo nĩ gwĩka wega, ona kũgayana kĩrĩa mũndũ arĩ nakĩo na andũ arĩa angĩ, nĩ gũkorwo magongona ta macio nĩmo makenagia Ngai. Haiya, magongona ta marĩkũ? Mũtikanariganĩrwo. Andũ nĩ mariganagĩrwo? Akĩandĩka ũũ rĩ, nĩ amenyire atĩrĩrĩ, andũ nĩ mariganagĩrwo, ĩni. Mũndũ agĩikaraga wega, mũndũ akĩgĩa na tũindo, mũndũ agĩkinyanagĩra akariganĩrwo, akona rĩu ta andũ othe maiganana, nĩ gũkorwo rĩrĩa wagĩa na tũindo rĩ, ona andũ arĩa ũceraga nao marĩ ona tũindo. Rĩrĩa wagĩa na kanyamũ rĩ, andũ arĩa wĩ nao marĩ ona kanyamũ. So, nĩ ũriganagĩrwo ũkariganĩrwo atĩrĩrĩ, kwĩna andũ matarĩ. No ndũkanariganĩrwo nĩ gwĩka wega, ona kũgayana kĩrĩa mũndũ arĩ nakĩo na andũ arĩa angĩ, arĩa mabatairie na arĩa magĩte. Nĩ gũkorwo magongona ta macio-rĩ, nĩmo makenagia Ngai, that is giving. Rĩrĩa ũraheana-rĩ, Ngai nĩ akenaga rĩrĩa ũraheana na ũtana na kuma ngoro-inĩ yaku. So, give, give, give, give nĩguo ũkenie Ngai, ti wĩkenie. Ona ti wonanie atĩ nĩ ũheanaga mũno kana wĩna cio cia kũheana, aca. Heana. nĩguo ũkenie Ngai. The sacrifice of ourselves to God. Ĩno nĩ igongona rĩa kwĩhotha, kwĩhotha mwĩrĩ waku, kwĩhotha atĩ ona it doesn't matter who you are. Ndĩkũmatani, ndĩkũmakania we wĩ ũ, kana wĩkaga atĩa, kana Ngai agũtuĩte kĩ. No ũkeheana, ũkehotha mwĩrĩ waku kũrĩ Ngai. Ĩno nĩ na njĩra ĩrĩkũ? Ũngĩhotha na njĩra ĩrĩkũ kũrĩ mũndũ ũngĩrigwo atĩrĩrĩ, hĩ, ingĩkĩhotha atĩa? Kwĩhotha-rĩ, nĩ kwĩhotha wĩra-inĩ wa Ngai, ũgakorwo nĩwe rĩngĩ nĩ ũhataga kanitha, nĩ werutĩire gũthambagia kanitha, nĩ werutĩire gũbangaga kanitha, nĩ werutĩire kũhũraga macini cia kanitha ũtakũrĩhwo, nĩ werutĩire ona gũgĩkaga maũndũ maingĩ, nĩ werutĩire mwĩrĩ waku Kũrĩ andũ mata, kũrĩ andũ matathiaga kanitha ona kũrĩ andũ matendete kanitha nĩ tondũ wa maũndũ marĩa merĩtwo nĩ andũ kana maũndũ marĩa maiguaga. No nĩ rĩrĩ, Ngai nĩ akenaga nĩ mũndũ ũyũ ũrehotha, agathiĩ nyũmba-inĩ yake, agathiĩ akanyitanĩra na andũ arĩa angĩ, agakorwo nĩ ehotha mwĩrĩ wake, moko make, magũrũ make, rĩrĩa gwatua kũgocwo rĩ, Ona kanua nĩatumũraga agatuĩka wa kũina. Mũndũ ũcio nĩarũgarũgaga nĩ tondũ nĩarenda kũgocithia Ngai na mwĩrĩ wake. Nĩahũraga rũhĩ nĩ tondũ aragocithia Ngai na wĩra wake na mwĩrĩ wake. So, tũkĩrore thĩiniĩ wa Romans, Aroma ikũmi na igĩrĩ kamũhari ka mbere, kaugĩte atĩa? Aroma ikũmi na igĩrĩ kamũhari ka mbere karauga atĩrĩrĩ, Nĩ ũndũ ũcio-ĩ, ariũ na aarĩ a Ithe witũ, Ndamũthaitha tondũ wa ũrĩa Ngai anamũiguĩra tha, mwĩrutei mĩĩrĩ yanyu ĩtuĩke magongona marĩ muoyo na matheru mangĩkenia Ngai, arĩ guo ũtungata ũrĩa wagĩrĩire na wa ma na wa kũgoocithia Ngai. Atĩ nĩ ũndũ ũcio, ariũ na aarĩ a Ithe witũ, Ndamũthaitha tondũ wa ũrĩa Ngai anamũiguĩra tha. Ngai nĩatũiguĩrĩire tha akĩruta mwana wake wa mũmwe nĩ tondũ witũ. So na inyuĩ mũrakĩrwo atĩrĩrĩ, ndamũthaitha nĩ tondũ wa ũrĩa Ngai anamũiguĩra tha, mwĩrute mĩĩrĩ yanyu ĩtuĩke magongona, give your bodies as a sacrifice, na matheru mangĩkenia Ngai. To kũruta o ũguo, aca, Togũthiĩ kũina ũguo wiki-inĩ tũraina ndaci, togũthiĩ kũhoya ũguo hoya tũra ta ta ta ta ta ũyũ ũkĩrĩirwo, aca. Nĩ magongona matheru mangĩkenia Ngai. Harĩ ũguo rĩ, ũtungata ũrĩa wagĩrĩire na wa ma na wa kũgocithia Ngai, ti gũthiaga kanitha-inĩ mũcene, ti gũthiaga kanitha-inĩ kũhũrithania arĩa angĩ, ti gũthiaga kanitha-inĩ kwĩyonanagia, aca. Nĩ wĩhothe mwĩrĩ waku ũtuĩke igongona rĩrĩ muoyo. na itheru kũna rĩngĩkenia Ngai. So ndĩrarĩria mũndũ specific. No rĩu rĩ, tondũ nĩ kĩrĩkanĩro rĩ kĩaria ũhoro wa ariũ na aarĩ a Ithe witũ, ndamũthaitha, ĩĩ nĩ wega kwĩhotha, Ngai nĩ akenagio nĩ ngoro ĩrĩa hehenjeku, Ngai nĩ akenagio nĩ ũcio ũheanaga, Ngai nĩ akenagio nĩ ũcio wĩhothaga mwĩrĩ wake nĩguo atungate Jehova. So, Nĩ tũgũkĩrora atĩrĩrĩ, how to give sacrifice, ũbatiĩ gũkĩruta magongona atĩa, ĩĩ ũbatiĩ kũruta magongona atĩa, no ũkĩhothe rĩ, ũbatiĩ kwĩhotha atĩa, ĩĩ nĩ tũkũrora maũndũ mau, so it will come on the next video, so thanks for watching, please share and subscribe, no ũgĩ subscribe hau, na ũkĩ like. na ũgĩtũmĩre andũ acio angĩ, nĩguo tũkĩmenye atĩrĩ, nĩ magongona marĩa makenagia Ngai rĩ, o ũguo wamenya nake amenye nĩ magongona marĩkũ makenagia Ngai, kũheana, kũhehenjeka, ona gũkĩhotha mwĩrĩ waku. So thank you very much.